Den Téiwes ass iwwerall matkomm an huet mat enger klenger Bodycam alles aus senger Perspektiv gefilmt, d'Flich, d'Hoteller an d'Somméeën, d'Visitte bei anere Minister-Muppen, alles 30 Zentimeter vum Buedem. D'Leit konnten net genuch vun em kréien. Geschwënn war den Téiwes och international bekannt an d'Enttäuschung war grouss, wann en net op engem Sommet dobei war. An dem Tom seng Beléiftheet, déi huet net opgehal mat klammen. A weder d'Regierung konnt en oppe kritiséieren, nach d'Oppositioun. well déi eng hätte sech domadde selwer geschuet an déi aner hunn no engem Versuch, dee ganz empfindlech no hanne lassgaangen ass, et séier rëm si gelooss. An elo sëtzt en do, de Minister Tom Anen, Kinnek vun der Sonndesfro, Liichtgestalt vun Oppositioune weltwäit a spiert, wéi sech iwwert him e gigantesche Shitstorm zesummebraut. Lo muss ee wëssen, den Tom ass e Sympath. En huet a sengem ganze Liewen nach keng wierklech Feindseelegkeet gespuert. Hie war dat Kand mam sonnege Gemitt, mat deem jiddweree wollt spillen. An dunn war en dee Jonken, dee seng Matschüler a Proffe ronderëm de Fanger gewéckelt huet. A schliisslech gouf en dee Mann, deem jiddwereen eppes Guddes konnt ofgewannen, den Thomas Gutmiddeg, anstänneg an empathesch, rar Qualitéiten bei intelligente Mënschen. Wann e mat Animositéite konfrontéiert gëtt allerdéngs, dann ass en duercherneen a blesséiert, well e weess et, dat verdéngt en einfach net. Näischt huet en op dat virbereet, wat an den nächsten Deeg a Wochen iwwert en erabrieche wäert. Domadde sot Dir also, dass Transfrae keng richteg Frae sinn? Domadde soen ech, dass eng Madame Peters, déi ech duerchaus schätzen, hir komplett Parteikarriär als Här Peters gemaach huet, mat all de Privilegien an Erliichterungen, déi Männer an deem Betrib nu mol hunn. Am Géigesaz zu enger Madame Wagener-Teufel, déi sech hir Positioun géint Sexismus an Duebelbelaaschtung huet missen erkämpfen. An elo stellt sech d'Madame Peters fir eng Plaz zu Verfügung, déi si, bei aller Frëndschaft, als Mann net ging kréien. Equality Actions hin oder hier. Ech mengen, kuckt Iech déi Sportler un, déi eng Transitioun zur Fra maachen an dann mat hirer nach ëmmer männlecher Constitutioun hire weibleche Kolleginnen all Chancen op en Titel ewechhuelen. Dat ka jo awer net sinn. Dir ënnerstellt der Madame Peters also politesche Calcul, dass si quasi aus hirer Transitioun Profit schloe wéilt. Ech ënnerstellen dem Karin guer näischt. Ech soe just, dass déi Quality Actions net a priori fir Persounen wéi d'Madame Peters geschaf gi sinn. A mat Persounen wéi d'Madame Karin Peters mengt Dir Transfraen. Wéi laang muss een dann Ärer Meenung no eng Fra gewiescht sinn, fir fir en Amt an Ärer Partei a Fro ze kommen? Lächelt, Ech verstinn, op wat Der wëllt erauskommen. Mee eis geet et dorëmmer, e jorhonnertelaangt Onrecht auszegläichen an der Diskriminatioun vu Fraen, wann et ëm héich Poste geet, an deem wéinstens bei eis an der Partei en Enn ze setzen. Mee genau dat gingt Dir dach maachen, wann d'Karin Peters op esou e Poste ging kommen. Oder mengt Dir, si wier als transsexuell Persoun net diskriminéiert ginn? Ma, also éischtens, nee, ech hoffen, dass si an eiser Partei net diskriminéiert guff. Dir wësst, dass mir versiche bei esou Saache ganz opmierksam ze sinn. An zweetens, ech denken, dass d'Madame Peters als Mamm, déi si jo awer bis vir d'lescht Joer nach war, manner Diskriminatiounen ausgesat war wéi Är duerchschnëttlech Nolauschterin. Geméiss de Kolleegen vu Social Monitor huet d'Madame Peters an de leschten 18 Méint iwwer 2.000 Haassmessagen an eng Dosen eescht Morddrohunge kritt. Ging dat d'Diskriminéierung vuem Duerchschnëtt vun der Fra ausgläichen? D'Gaby erhält Haassmessagen a Morddrohungen zanter 20 Joer. Dat missten Är Kolleege vu Social Monitor och registréiert hunn. Mee et ass indiskutabel, fir dat elo géinteneen opzeweien. Also nach eng Kéier, Den Posten vun der Presidentin geet net un déi meescht Diskriminéiert. E geet éischtens un eng Fra an zweetens un déi bescht Qualifizéiert, fir mech ganz kloer d'Gabi. Den Tom riskéiert e Bléck an d'Regie. Säi Beroder huet him de Réck gedréint an telefonéiert hektesch. En hätt gär säin eegenen Handy am Studio fir ze kucke wat leeft. Nee, awer net. Domm Iddi. D'Annie Gröben zitt hiren Tablet méi no bei sech. Am Dësch ass e Schierm agebaut, op deen den Tom verfollege kann, wat d'Journalistin untippt.